Jangan kada ingat subscribe kasturi tipi bina putra dukung channel ini supaya makin berkembang subscribe itu gratis tahulah amun kada tahu takuni bapak apul. Jangan kada ingat. Mana yulah bubuhan yang tadi yulah bepadan lah kesini nah. Nah ini haji nih kesini bisa nih yuk kada kayak. Telepon nih pang dulu lah. Tadi bepada di rumah pang. Haji Pirhan. Nah.

belikaan lagi nah waduh kayak apa aku turun nih wah iya kacau banget ah puncak kayak nah. Bang.

Sanjis dari nah. Ini gawin kekanakan aja nih, banyak banget tapasan jadinya nah ini nah. Eh, nah ini pang nang mahori kuitan nih kekanakannya. Eh, nah, get baju dapat besepedahan. Untung jalan banyunya kada kaya Abah Hadran semalaman. Bah, kalau pina limut tangan nah. Bakar batis aja nih, pasnya pang nih. Wah, Haji sudah di situ nah. Wah, sembunyi aja nih. Nah, biar punya kupreng gitu sembunyi. Wah, sini aja bersembunyi lah. Biar terkajut kena Haji ya nih.

Kada beli lihat, aku tadi bersembunyi di sini anak majak di situ maksudnya. Aru disimburnya pakai banyu apa tadi tuh? Banyu randaman batis tadi nah pakai batis madok pulang ha. Cocok aja nah bubung masam. Aduh, anak majak di situ tadi. Aduh. Eh, kita duduk sini nah. Duduk Eh, sudah pasah kuyuk ini nah ya, Pak. Ganti selawar dulu.

habis ke puhunan orang mah hadang-hadang di sini sudah lawas benar ya makanya hendak mengumpulakan benar ya, kita ini lawas kalau kada terkumpul syuting sudah jarang sudah awar tepar tarus gara-gara Mister Ebor aja tuh tepar tepar halo kita tepar aja jadinya eh tadi aku ketemu guru kumran di mana di masjid oh iya kah tapi balik dulu oh jadi kada dipadai tadi lah kita kesini lah kada sampat Ba- ditelepon bang telepon kada mangkat ah iya ah Bombom mana bombom? Kada terlihat lagi bombom. Mana bombom? Ini mun kulihat dari story WA-nya nih umpat iring-iringan presiden bang nah datang jar semalam. Iya kah? Iya, nah gambarnya nah. Mana gambarnya? Ini. Mana? Oh iya. iya. Eh. Wah, parah. Bisa sibuk banarnya nih kada kawan empat syuting nih. Nah, datang orangnya lihat.

Nah, gawian. Iya, aku tadi tuh tapas habis kakanakan belumba, habis hmm. hujan udah bercabur habis sepedaan kakanakan, ringkat iya. lo bajunya tapas ya nah. Iya. Tapas kan. Biasanya banyu banyu kubang tuh kan kehiga, iya. biasanya menyiram apa tuh daun pandan tuh nah. Kayaknya ada bahadran di bawah atau simburam. Pas ini lewat lah. Kayaknya lewat besohok jar. Aku tadi tuh hendak menggawi haji nih, jadi aku sembunyi di situ. Apa? Arau ada tahu kalau nyanyi betetapas jua. Eh. ah sakanya timbul takajut aku nih timbul basah kuyup kayaknya nah sekalinya lagi Aduh, hai. mengucap tapasan Abunan lagi saya. iya menang kayaknya ada teh basah kuyup kayaknya nah Mak ada bulik kah? kena lo Mengaringakan jar. mengaringakan dulu karo Hmm, Ya baju tuh bagus tuh karing di awak. nah bagus bang. Duh. Eh, makanan lu nah. Nah, ada nah. Nah, seadanya lu. Nah. Masih Bener. panas, Bang, Nek. Masih Hah? panas. Nah kita nih kumpulan nyolah lawas kada hmm. syuting pinanya nah. Eh iya iya bujur. Ya kita. Ayah bisa. Tempole eh. ada nih. Eh tapi guru Jumran singgah ya ke rumah lah. Enak aku mau ambil. Eh, saya ambilnya anu pendek. Pendek ya. Eh, singgah ya kan. Bisa udah nah. Libur libur. Libur mana? Libur mana? Tuh tukang keker emang mah. Aduh.

Nah, woi, nah, tampak bener nah, mereknya apa tuh Aduh, hai.